Awle kan lo let leh ta vawiin a kan tih tur chu Raglan Cut kha a ni anga thupui a kan duh tak tak hmain ka channel te lo like a lo subscribe vek turin ka ngen leh cheu ni chuan vawiin a kan tih tur ka ti Raglan Cut kha hre lo tam tak kan awm mai thei a hei hemi ang hi nia. a lang chiang em aw. Raglan cut ah pawh hian chi hrang hrang a awm mahse vawiina kan tih chu tur chu hei hi ni phawt se la chuan measurement kha ah a dar sawm pali a awm sawmthum paruk chuan a kawng sawmhnih pariat a ban bul a ban bul kan tih khan helai helai ban bul te ang hi sawm pahnih leh chanve ani anga chuan a zak kha ah a awm thirty six sawmthum paruk anih chuan in a zak kha seven in kan la dawn ani chuan Eh, khawngaih takin kekawr lampang kha chu lo request tawh hrih lo ula, eh a chhan chu kekawr hi kan la eh ti har deuh hlek dawn a, kawrah pawh hianin design tam tak a la awm a, kawr hi tih tur a la tam lutuk a, kamis te coat thleng pawh khan kan la thleng pha lo a, chuvang chuanin kekawr kha chu a hnuhnung deuh hlek lampangah khan kan ti dawn a, min lo nghak hram hram dawn nia. Tihian Reklan kat kan tih khanin Nichina kan kan kan kat ang khan a dar sawm pali a zak uh seven a ni ta chuan a awm sawmthum paruk a kawng sawmhnih leh pariat a ni ta chuan a ban bul kha sawm pahnih leh chanve kan ti ta chuan Reklan kat kan tih khan hei a pangai angin kan la vek ta chuan he laiah hian-- kan cut a ngai ta a ni chuan hei hi a zak a ni ta a zak ang a hetia hetia kan tih straight pawp chuanin ahh hmah zanah pawh ka thian nun min rawn rawn a ti hian a cut straight pawp ta heti laia a tih chiah khan hei a zak kha hemi inkara hi hemi inkara hi a te ta em em a ni chuvang chuan heta tang hian hei a zak kha ni tho mahse raglan ah reng reng chuan tihian a aithlang deuhah-- hian kan la ngei ngei chuan helai ah hian a ni bawk ta ti hian kan cut a tihian chuan lehlamah pawh khatiang chiah khanin ti hian kan cut ta chuan-- hei hi a hnung hi a straight a lo nih khan a hma hi tlem in ti hian kan la kual ve deuh hlek thin ta tihian a then chu raglan cut kan tih hian hetia straight lo hian heta kual te pawn heti hetia kual te pawn an la thin ta hei hetia zai kual in mahse tunah chuan ti hian kan ti phawt ang. Chuan hemi inkar hei a hnung a nia hei a hma ah a englo alo ni ta chuan hei a hma hei a hnung maw hei a hma alo ni ta a ni chuan hemi inkar a ban tur kha hetah hian kan hisa pangai ta a ni chuan paper pakhat kan lo la leng a chuan paper pakhat i langa ti hian a ban tur kha hei hi a hnung hei hi a hma hemi inkar a mi tur. hemi tur ang hi a ni ta a ni chuan khami kha a nih dawn avangin ti hian hei hma a hnung i hi sa panga te tang hian a ban tur kha heti laiah hian ti hian i la chho ang ti hian i la chho ang chuan ti hian i duh a ban hi i duh len chuanin hei hetah hian hetah daih hian i va extend thei ta mahse i duh len vak loh chuan heti lai hi ti hian i tia ang a chuan tah hian tah hian i ṭhui ang ti hian

a pum tur a ni ta a pum khanin tihian a then chuan tah pawh hian an zawm thin tho ta khata zawm loh khan a pum a pum pangngai a induh chuan tihian heti hian a pumin tihian hian a kal ang a hei tihian awm dan tur chu. Hei a hnung chuan hei a ban kan cut kha tih hian i zawm anga chuan tih hian a hma lam pang pawh tih hian i zawm anga chuan a hnuah zawng hian chuan tih hian hetah hian a ni ta chuan khami kha hei leh hei hi i zawm anga hei tih hian. tikhian hei khian alo awm dawn ta ani hlai tak hi tihian a lang fem aw. hei hi tih hian chuan ahh tunah puan than ah kan lo place leh ang tih hian a rawn lang fiah lo ve ka chawk chu hei a hnung a ni ta a lang feh ang a. chuan a hma kha puan dangah te khan hetiang bawk khanin hei ti hian hei pawh a hma lo ni ta ni chuan tah hian a ban kha ti hian hei a ban tur alo ni ta ti hian. hei a zawm dan tur ang kha ti hian min hrethiam mai em ti hian a ruang a chutiang hian a ni ta hemi a ban hi ih heta in zai phel duh chuanin hetlai zawm zawm helaia a phela zawm in duh chuan tiang hianin hetah hian in cut anga ti hian a ban tur hi helai hi chu ka ti hnai mah mah a ih tunah tah hian space lah ngei ngei ang a kan tih kha a ṭhu in a tur helai hi a chiah chiah a ni ta chuan helai hi-- ti hian i huang ang a chuan a ban hi heti lai deuhah hian ti hian a ban tur kha hranin i cut ang a ti hian hetah hian hei chuan hetah hian hei hi a nihna chiah chiah kan tih kha hei pawh a nihna chiah chiah a ni ta. a ban tur kha chuan tah hian i zawm khan ti hian a in zawm dawn a i ṭhui zawm dawn ta a ni chuan a ban hi hemi in zawm loh hi duh chuan puan than hi a hau tak ve a hak a hek ve ang reng a hak chi ti ve mi hi i rin dawn chuan. ti hian hei hi hian hemi hi i thlep anga ti hian a ban turah khan umm ti hian hemi hi i kat khan a ban kha ti hian a inring nghal a pum nghal angin a awm thei. Tihian, a nih loh chuan i cut phelh a, i zawm leh dawn kha chuanin hetah hian space kha i dah ngei ngei a ngai a, tihian. Tlai velah i cut ang a, tan i cut ang a, hi a thuina tur hei hi ti hian i zu huang leh mai ang. Mahse a nih loh a hemi a pum ang a i hman duh chuan tihian i ti ang. Khami zawng kha a ni.